Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Guys, erġajna l-ura l-episodi ħor bajt u fejke! Leja mara, leja mara, law. Illum, għanna għes speċjali, għes li miskina, ila ħafna tiġi għarajna biex iġifu x-xow. Eh? Ej, ej, le. Eh, let's not put it that way. Stidinija u she was, uh, she was excited. Ma kien hemm sitwazzjoni fejn ma stajniex nġibuha, ġifieri dak dak iż-żmien, imma issa fl-aħħar imma ejn nibdew bl-isponsors u hekk inħalluha pas-soltu għal minn hawn ftit ieħor. Sotto Zero li jieħu ħsiebna kull episode bil-goodies u Le, ma żomm, int ridt kafè ġifieri bdisħana men. Ħaġa waħda tlabtek illum. Pa kien qed immut. Juħsibna bil-goodies illum għanna għanna illum erġajna dorna naqra d-donuts ġifiri, missjajnijom, imma eh, il-ġelati erġajna. Apparti li t-sejda li xellu l-fridge. Ija, serġu l-freezer. Lejtu Zet Electronics, ringrazzjaw ħat tablets li eh, provdinna il-technical staff u koll Uħud minnu f'idejh anke l-air conditioning. TheCaseFactory.com cases differenti u cool tista' tiċċekkjahom TheCaseFactory.com, OnlineIntimates.com għal toys tal-adulti. 5pointsgrowing.com 18 plus jekk titkabbar xi pjanta sabiħa. Mbagħad hemm delead.mt eh, servizz professjonali fuq eh, proprjetajiet jekk qed fittex xi proprjetà u dawn l-affarijiet. Fire and Fork Kull nhar terba jipprovdu l-all you can eat meat, it's fantastic aħna morna. U xatt ieħor ġdid Jekk qed taraw għandna apparat ġdid li ehm, huwa sponsored by Black Box Pro. Eh, jieħdu ħsib daw l-affarijiet ukoll studios, home cinemas. Beautiful. Eh, u ser ikunu qegħdin jissapportjawna fil-live tagħna wkoll li ser eh, nitkellmu fuqha aktar tard illum waqt l-episode. U nirringrazzjaw ukoll lil

Din hija xi ħaġa, common sentiment li jħossu l-guests tagħna li jaħsbu li ġejjin hawn u ħan nibdew Aħna nirrofinawhom. Ek, eh, vera, vera. mhux eh, vera, eh. ben, ġifieri, joħorġu minn hawn b'garanzija tnejlek kellem il-kull guest li kellna kemm kellna s'issa 20. Ah. Kemm kellna episodes? Kem kellna episodes? 20? 20 da 24 jiġi. Xi 24, xi kellna xi 23 guests bew qed jew 22. Kellimhom kollha u kollha jgħidulek eh, kemm nixtieq jerġgħu jistidnuni. Jiġifieri ehm, di x'ismu li hemm barra. Biża, stigma. Biża l-istigma li hemm fuqna xi dwejja, xi dwejja. Anyway. Eh, ma ħanibdew, jiena nixtieq nsaqsik xi ħaġa, l-ewwel mistoqsija qiegħda di bażikament li

I have no idea, ah, actually. You have no idea, edha maħħom xieġiviri. But as far as I know, no, it's still going very strong. I mean, they're on a summer break and that's it. Eh, I don't think anything has failed. Summer jibda minn jannar taħħom da. Oh, much. Jiena l-punt bdejta ta' posta nafu li mux fallut. Imma jiena I have a, a, a bone to pick with one of, with one of the people on your show.

Għal par, darba jiseda ġew kien online. Konti għat għawdex relax ġol pool. Mal-familja niftakar. Tfajt ġok online, an edgy joke, a rape joke, and an AIDS joke in one. It's fine. That was a bit hardcore. Yes, it was a bit hardcore, which is fine. And u nifem li ħafna nismu se joġbu u se jħudu pjaċir b'da ċertu joke. Ma I didn't label, ħajdek iċajta u għek issa u d-dimek tawa. If you have AIDS and someone rapes you, you win.

fuq her story u qalet li kif how can it be these people have the voice, dana jinfollowjaw in-nies, missu jistħi u let's cancel him. Mbagħad ġew truppa ħafna oħra nisa mdejqin skużi fuqi jaqlaw lil ħara ta' ħajti għax qed diċċoj għax I'm promoting rape u

Di kollega tiegħek! Jien għandi sħaq għandi sħabi li qabżu għalija tilfhom tilfu social media channels tagħhom ħabba li qabżu għalija. Eh, this is true. Eh. And this is the worst għax it's coming from a journalist dan Charlie Hebdo. Għannina madonna hemm il-ġurnalisti Franza timutu għal satira u għadċajt. Mbagħad jiena x'tgħid ċajta.

Għala. Għala. Le, għaxan. Għala. Dal-biza kolla. Program tijak. Kun onesta, s-sara. Program tijak, ġit mara ġit t-dominat, ġo program tijak. Kun onesta, jiena, jiena. Dbul fuqek, jada minn taħt, ta' tinxomu għaw, JPP. Għan kun onest, jiena, jiena fej jidħol per eżempju

You will you'd feel safe istja. Mhux ġenerali qed ngħidlek frontline. Yes, mela. Jara, mela there aren't some butch females who have more balls than men. Imma ħanidlek, għax l-aħħar darba di rridu nittakiljaw, actually, imma I think it's a good place to tackle it right now. Meta għandek grupp ta' nisa flimkien, di vera di tissinkjaw il-period intom.

Just because we can't lift eh, as many. Just because we can't. Just because we can't lift as many bricks and stones as you guys can, we don't have all the big muscle. Eh. Doesn't mean we're not the strongest sex here. Jgħal fat li tweldu, ġifiri, jien anka rajt il-rajt il-stef twellet ħasna ħazin, naħseb għara kull kollu wellet jien, ġifiri, għale, għale, we, we, we tend to agree, ġifiri. Imma, imma don't you think that men get, get the blame for everything issa, nkununa?

Mux jimar għed titħabbel imma jmin mux torta. I mean, u għajja, as in, it's, it's nice, it's xif il-rislet u l-eddem sidda. It is, it is, mux jimar għed titħabbel. Tħar mux torta, eżad, għalli la ekku. Għatali, Meta tiġri ġlieda ġo appartament, let's face it, meta tiġri ġlieda ġo appartament, ġeneralment dejjem dejjem dejjem ir-raġel jaqla.

Vera, bis-serjetà kollha. Bis-serjetà kollha, men. Karati black belt instructor x'taftati xaba u. So Spoon knows his place. Imma dana eh, eh, eh, jista jiprofa jtija xeba. Jiprofa jtija. Ġiliq lajt xi waħda minn għandha spoon xi flying kick kek ġon of snienek. Ġiliq lajt. Ġol istonku tija hija. Aj, tajja. Kemm għandek. Imma issa per eżempju, fil-kas tagħkom il-lesbjani min jeħel? Vera, vera, it's a legitimate question. It's a legitimate question. I mean, minn ħajħu tort. Minn ħajħu tort. Da, il-pulizija ma li jiġu ħajarrestaw il-raġel il-soltu, intom.

Irridu naraw as such min ħa jieħu l-blame sewwa. Ħa nagħtuk naqas scenarios. Għax ma jistax ikun li meta jiġi għal domestic violence, it's never a no. Dik għan saqsi kiena. Għamur toilet this section. Jekk għadċem scenarios fej huwa ċettabli, sowa, li jiena nistanati double flying elbow lil mara. Scenarios aċċettabli. Għax dana hemm ċertu drabi fej Mhux dejjem le, possibbli dejjem le, għalhekk da studju, da studju ħanaraw jekk hux qatt eċċettabbli inti l-mara tiegħek restu tbellaha. Okay, so listen, just before you ask the question, yes. the only time that I would say there might even be the slightest possibility that you, could do, that you could do what you're doing is if the woman was of the same weight and physical strength as you. Same weight and physical strength. Physical strength as well. If she's not, if she's less than you, then there's never going to be a scenario where you can do it. So if she's more, you can go ahead and do it any day in the morning. Because she'll probably beat your ass. Iġviri jek jina nkun mija, kien titwal minni, nistantik xaban ħasrek. You're a lot heavier and stronger than I am. Eżob. Ma sax kun oħxona għal. Xina ħan nibda kull fil-ħodu nara x'namel, nibda nibda nibda nitmal mara balla. Discrimination.

Ejja, Imma daw scenario zet insaqsi jekk u xorrajt jew le, u dan riċerka le. Di le, daw it-tnej le, I think that if you come in and you find her with somebody else, you need to ask yourself where you're lacking, why is she doing that? It's your fault.

Tkun qed tiġġielet mal-partner imma u toħroġ lok sikkina issa l-partner, tiġġalik b'sikkina. Hemmhekk. Self-defense. Eh? Self-defense. Self-defense. That's eh? fine, ġifieri, tira double elbow. Di mux ħirġa short spoon, zgu. Għala xit nabżak. Imma vera, weja, come on, self-defense, na. Okay, I think, I think if you're attacked, then you have to, to defend yourself, yes. Eżad. Issa, issip il-mara Teqlibielek terġa' imma orġa' ma' kull membru ta' Dixi Word. then I'd then I'd really be asking yourself what where are you going wrong. Ui, għax il-qaba, di kontra xi wed, men, din kiena

tuħu bazma nista di xiwet wara da kollu li ġara. Sintendi. Għax di, di, by the way, nsejt najda qabel il-mara tiegħi, daħlu l-mara u tifla tiegħi fil-storja kienu u koll, eh? What the thing of Sasha? Daħlu għafija u koll, għax il-mara qalet, don't worry, everyone gets your jokes, even your five-year-old daughter, as a joke. Għallek il-rapportawna l-Aġenzija Support, għax we are telling five-year-old kids rape jokes.

Le, jena ma toġi minn jena. But eh, still, no, still, I don't, I, I, I don't think that's a reason. Jek ikolla nemusa fuq wicċa. No, you could, you could just blow. You could Emma le, ma blow taf ma jek ikolla lejz in-nemusa. Alla tittaġġelu. Da jrid tiċċabċabjela. You'll be saving her life. Oh. Eżatt. No, no, no. You see, you see why we can't really have boys running the world. I mean, you're just boys, boys and their toys, trying to find reasons why you can. Jekk is-siba tagħmel u disa sewda, u tkun qed tissakrifikalek it-tifel. Etlu ma jgħidix.

Jiena nixtieq ngħid, per eżempju, u nifhem ta' xaw fucking ħafna rġiel ħnieżer u bsata f'did dinja. U vera, u. U they label, imma they label all of us. I feel it coming, I feel it coming. You're giving the rope, you're giving the rope for me to hang myself up. Le, xej, xej, biex nsaqsi gdi, hemm dil-ħaġa in the, tipo, in the women empowerment, the male gaze. Dil-ħaġa male gaze. Nisma jbija didija u għalli mieli, ejjen, ġi jekk qed naqgħu għannek, Max. Le, ma dik kamil darba smajt tipo li just if you check online, feminist movements jisom jgħidu li there are men when they look at women, hemm xaġi msejħa the male gaze, jisom men look at women differently than when our women look at men. Mhm. Intom

When I'm watching, when I'm watching certain football, is I'm not interested in the football. There you go. There you fucking go. Mela allura mhux aħna biss. Eh, Hija xi ħaġa normali di. Jekk nara per eżempju li wrestling tan-nisa. Mhux ovvja l xiex qiegħed men. Mhux qiegħed biex jerbħu. Come on, no. Mhux qiegħed biex jerbħu l-punti, jo. Listen, I, I, I think that there's, there's nothing wrong in

Yes, u tmur u d-dis u hekk, per eżempju. Għamil fuq l-artal, fuq l-abbone. Ikun tifel ta' xi six u hekk. Kollok ħafna perfect cases. Għatta mix. Tkomplix, tkomplix, tkomplix. Isma aħna, aħna f'dan il-programm. Ma nafx salħajt. Ma nafx mek, ma nafx, għal istejja. Jena, jena, aħna eh, ikonna ċertu mistednin li nħalluhom sorpriża għal-gestana. ikollna ċertu intervisti ta' nies li kellhom ħabtu miegħek u kellhom esperjenzi miegħek. Okay. Jaf tiftakarhom, jaf ma tiftakarhomx, jaf tafhom, jaf ma tafhomx. Imma għandna l-ewwel guest li illi għamilni l-interview u naraw x'jaħseb dwar. Mela duk kien hemm ħar jagħmel jobs plus u sfurzu nimur naħdem mal-IKEBS għax inkella għalhaq ta' li ċ-check tar-release żaw foxx il-ħmieġ li għandu. Issa nivvutulu, Pepp. Jien fil-verità mal-Bolt ta' rrid immur naħdem ma' kulħadd jaf. Biex tmur taħdem mal-Bolt. Trid tkun taf titkellem bl-Indjun. Il-Bolt serje da, Pepp! Għandhom l-aħħar eżami vera tqil. Biss biss iridu jkunu jafu kemm il-karuzza tiflaħ tgħaddi minn fuqek qabel ma tmur tirrapportuhom lil tat-Times. Nixtieq ninforma l-pubbliku Lettianan mid-dar li l-Bord mhux vera jagħmel eżami biex jaraw kemm jgħaddu karozzi minn fuq il-ħaddiema tagħhom. Inkompli nżid li għal dak kollu għadna fuq il-Bord huwa gideb ħlief dak li taqraw fuq il-gazzetti. Huwa xjentifikament impossibbli li jgħaddu iktar minn tliet karozzi minn fuqek u tqum timxi, aħseb ara tmur tirrapport għat-Times. Insellmilkom u tiftħu l-ibel żoffox kemm għandkom. Seri, Pepe, ngħidlek jien, Anka saħbek jieħdulek ħsiebek, sa fuq dieta jitfgħuk, għax bi three euros fis-siegħa żubbi mhux ma tagħmilx dieta, ħa l-imbierka jdumu tuha biex xelluk il dum tikol misħun bil-maltova sakemm tistennek l-aħħar għall-ikel ommok. Kellna akwiet u mort narmi żewġ washing machines il-miżieb u nirċevi telefonata mill-uffiċċju biex immur nixbor waħda gejja imma f'dan il Ara ma jfettillekx tgħidilha gay, kemm ħasbuni l-jurant, Peelini, kemm ħasbuni l-jurant! Qas li ma nafx li llum il-daw bilfors ittajtilhem liżbjuni! U mmur fejn qalli l-kempjuter u nara waħda isha Boy George, mhux George Michael ta' xi tħewduhom in-nies li qed jħebbu l-lollipop! Le, le, Boy George, dak li jagħmel highlighter daqs Angelhouse! U jien xufier tal-ustja, Pepp! Kient naf eżatt fuq x'ħa nkellimha u xi ndaħlet mill-biba tal-karuzza bdejt, Allura, Sinjura Lisbjuna, inti bħuli u tħobb ir-riħa ta' gambli qaddisa jtirruha minn one way il-mad in xini xejn pastiz b'dan l-imnieħ Irlandi, Sinjura, tant nintilef lanqas bix-xerlock għax minn fuq WhatsApp ma jsibuni u nisma' boom! Il-bieba tal-karozza tant għelqitha bis-saħħa li x-xemgħa qalgħet li minn widnejja ġejt nisma' daqs call center tal-Go Mobile. Jien ma nufx ta' dawn l-iżbjuni, mhux għovja dejjem bin-nervi Pepp. Bejnietem, ħadd qatt ma jsett il-ħadd. Jien għedik tal-isme! U biex nagħtana għal-labra pe! Sas għalija tlajt ngħix!

Int tfajt nara l-fashion shows u issa l-grazzja talla ninsab aħjar be. Għax erġaj qbat li sme. Fux il-fashion show. Kontafom dawsu, proset il-PJ xejxin ta' soltu ta' reċ tartara, scripting u kollox. Imma naħsa, isma, PJ, jena di, eh, kurzita, ma nafx jek nħallu fl-episodju u ledi, Min għax kont għedtlek li ma rettejx sqallija, għalhekk semmejt sqallija u kombinazzjoni di. Le, għax għad li sqallija. Eh, eżatt. Għax int mortejx sqallija, le? Eh, you're making your own business there u daw l-affarijiet, eh, għaw tibni xi business jew hekk jew hekk li. I'm setting up a house with uh, an Airbnb. Eżatt, eżatt. Tajt, tiġi kont semmejtielek, mhux kombinazzjoni di, għax tinsaqsijielek kombinazzjoni. So all of those jokes are related to

U ġi aħjar, għax qabad jieħu l-smek jerġa. Kien fiq mar program Eżat, ruktar fashion tijak. u rġajt irrovinajtu. Isma, x'taħseb dil-ossessjoni tal-irġiel li ridu jaraw lesbian porn? I didn't know that men had an obsession. Vera. Really? They like seeing Fissati. girls with Aħna girls? issa pjanat, ħana raw sija.

Jaqbad, dak, dak, dana iddeċieda. Vendikazzjoni jagħmilha. Vendikazzjoni, jaqbad il-plug tal-extension bi snienu u ħarġu mis-socket tapposta u teffa' kull maw. L-ispooner, pipi, rimettar, kollox. Tgħidx kemm inkwieta, ostja. Daqs Hayward jekk għandkom bżonn. Jgħidulu, ta'. Spija. Imma konna qed nitkellmu eh, fuq Mother and Daughter porno tal-affarijiet u suqalt li eh, eh, għax inti

No, your wife having sex with your son or ah. JD's wife having sex with hers. Jena għalek, għalek, għalek iġifiri nħob nara daw il-porn violenti jena għawek. Well, obviously there must be some sick garigor in your head where that's what you want to do. Once, once, once we're in that chain of thought, jekk Jekk jiena nħobb nara dal-porn fej jidħol ir-raġel u jkun dominating u hekk ġli. Ikun violenti. Ikun violenti. Jien niġi. Help, you need help. Ma niġix violinist. If you, if you enjoy watching that, you seriously need help. You seriously need help. No, it's not good.

Inti kont kont miżżewġa, le? Hmm. Imma you ended the relationship għax eh, ħassejt li inti Alright, ma nistax ngħid lesbjana. Eh, ma ħassejt. no, no, no, that's not the story at all. First I, first I was married, then I was in another relationship for 19 years, and then that ended, and

Kiku. Kiku int tamela ġejdi. Xiex namel. Kiku. Kiku. Naf niklikjaw għalla. Like JD, would you ever go out with Max? U taqba taqla f'storma. Le, le, namlu għacħara l-ċara. Ma tagħmilix kif. I don't mind living with you, alright? Imma qatt ma ħadda ħallu nifsorbi, bro. Ġek għandek xi fantasija. Jekk dal-podcast ħloqtu, alright, ħloqtu biex xi darba. Gowlek tiegħu kollu. Gowl tiegħu kien biex inti tfaħħu li tefa' f'sarbi. That's the definition of the long game, emmek. I think two girls being together is different than two guys, though. Eh? Le, zgur, u. Laħnejlek, isma. Dik zgur, dik zgur differenti, bija fil-bija. Biz bissem ħafna rwejjaħ differenti. Yeah, men are quite smelly. Mux ġast. You are smelly, though. Imma biex tiħdu biex jiħdu pjaċir li l-ġil hemm ħafna smelliness.

environments as much as women. We prefer things to smell nice and you prefer puppy dogs, tails and Xieġifiri we prefer? Number one, inti fej taf, inti bizbiz, insomma, mux fej taf, għax issa t xaqlep iktar lej il-men, vera.

U meta jiġi għal dawn l-affarijiet. There are dirty people, dirty people. It's a question of hygiene. Issa bħala smells, I tend to agree li l-irġiel jistaw jista' jkun jinsertaw f'sitwazzjonijiet fejn tiġi tinten iktar minn mara. This is true. Zgur, 100% diktu. Especially if it would be JD and Max in a relationship, exactly. it would be very smelly. Mbagħad blikel li niklu aħna. Koll ma naħdu xej jekk mhux bil-crispy onions. Kollox. Imma imma thank fuck li jettinna li mhux hekk ġrat is-sitwazzjoni għax jiena jiena I wouldn't imagine men li l-mara titlaqni għal mar oħra. Għala? Għax li t-tip ta' insecurity men naqa' ħażin mejjet, da ġifieri jien ma nafx naħxi men. Ma nafx naħxi. You can't pleasure her in general. Eżatt, eżatt, eżatt. It's not all about. Bezzajta bżobbi għal ħajjita. It's not all, you see, this is, but this is where you guys get it wrong. You think eh. it's all about your dick, and it isn't. There's so much more, you know. It's not all only about what you can do with your magic wand. Inħaġa. Or not, or not do in that case. Inħaġa naf il-bajt qatt ma jisemma miskin. Vera, dejja mem, mdendelu dejja. Mdendelu dejja il-bajt. Ismanna għanna għanna għanna. Dejjem torta zob, dejjem torta kollox. Għandu suġġett altru minn uh, mother, daughter, women on women. Ra għanna għanna kelb ta' ta' għaw, sorry, għanna ritratt tal-kelb tijak.

il-babies meta jitwieldu ikunu koroħ mawx kollha. Għara, vera jew le? Meta jitwieldu. Imma l-lajbira kinti tara ħelu tiegħek. Jiena rajtu ħelu tiegħek. Imma ħież. Imma, eh, jiena rajtu ħelu. Le, it-tifel tiegħi. Mhux kemm għandek, it-tifel tiegħi meta rajtu meta twielet kien ikrah mawx imminti tara ħelu.

And this one is, I mean, this was her Halloween photo. Jena da, l-oħba Halloween kostjum tal-ot, e għanka wicċa Halloween, ġiviri, She's faqmija, allura, she's a bit faqmija, allura, jasra. Miskina. Daw il-klip ġili iktar ma jkunu korru, iktar jkunu cute. Eżatt. You know what I mean? U iktar ma jkunu l-libak. La di actually konna nafu li

Għax, the amount of, of, of what's the word that did madonna għandhom dak il-breeding heavy taħħom. Għax maħabba mliħirom, u. Maħabba xie dwejja. Tal-bliħ. They fart as well, They fart, ma dakka kull kelb. Ma kull kelb. No, French is a... Kun onest, kun eh. onest, kun onest mi, kun onest. Mhm. Il-riħa tal-basta tal-kelb joġbok.

Imma le. The same day. No, if you're living Ma with a man. preparajni xali għadi, eh? If you're living with a We man. know you don't live with men. Daqsek, don't ta' Sal-bajt tal-kelpa tajt. Daqsek tobodom l-irġiel, ejja, ġin. Wabbila l-video, għanna video, kellimna l-vet tijak. Għaw il-vet tijak, għawek. Min analiżi profonda li għamilna fuq il-kelb ta' sukar u għana skoprejna li jbati bil-marda iwat Tkwi, il-wiċċ t'Alla kemm hu ikrah mhux bil-libgħa Pepe ngħidlek, tant hu ikrah li xi nittajru mill-karozza u tinduna, terġa' tirriversja fuq. Niftakar l-ewwel darba li ġiet bih għadt li dott, dott, x'se nagħmel? Għadtilha, ħaġa waħda tista' tagħmel. Ewtanazija! Għadt li rimet, ha, għadt li għadu żgħir, għadtilha tant aħjar! Ħasstix blu issa ħsibha x'inhi mmurlu l-wheel balancing, jiena ma nistax nifhem Pepe. Dawn in-nies li jġibu l-klieb u jmorru on holiday u jitfgħuhom ġo home. Xi krudeltà! Xi krudeltà, Pepp! Jien dejjem nissuġġerixxi li traqqadhom. Din il-kelma sabiħa, Pepp. Labrador. Biex tibqali sabiħa meta l-qed tree

Eżatt tagħmilha. Kont se ngħidlek mhux min ibul ma saqa' hemm għandi biċċa ta' qattus qas nilħaq dawar wiċċi ma jmux jaħsilha bewl. Ikrah xi ħaġa ta' qattus Pepp. Santu ikrah reġa' ġabitu lil lura Mojra Delija. Qasem għalfejn jaqbadhom il-ġrieden, għax xi njarawh il-ġrieden tantu ikrah li jintefgħu fl-ewwel nassa li jsibu. Permetti li naqaplek. Hello? Raqdu. Taf xajdu? Kelb rieqed, la tqajmux. U ħanajdlek, eh? Sa kem ma taf xi trik tal-azzru hekk, zobbi mhux tqajmu warajja, no fucking way, eh? No fucking way. Laqqas hekk jaqbad ikkanta Joseph Kalleġ u toqba ta' winneh ma jqum. U din rridu naqtaw li bil-fors rridu nżommu l-pezz tagħna ħajjin, eh? I have to get rid of this bloody taboo. Għandha l-vantaġġi tagħha wkoll, pereżempju, kelb mejjet, one, ma jħammitx, two, ma tonfoqx flus fuq l-ikel, three, tistgħu fl-aħħar dawk li jgħixu ġo small apartments ikollkom klieb kbar, mela, ikollkom, jista' jkollkom Great Dane, jista' jkollkom Alaskan Malamute, jista' jkollkom African Malamute, li tridu, any kelb li trid. Basta jkun kremat ġo vażett fil-jiem. Ħa nerġa' naqalbu fuqna aktar women against men stuff sewwa. Il-gender pay gap. Do you, you think it's real as well, ġviri di? Il-gender pay gap? Yeah, I think men do get paid more than, than, than women.

But on the whole, usually it's, it's you know, the kid is sick, it's, it's up to the mom to, to sort it out, right? Fi torta nisa gender pay cap għattajt, fi tortakom. No, not saying tortana, tortakom. Everything, listen. Kollox! Il-bicċa ta' kollox mill-bidu sal-axħar. Mela l-emkat, ma'

Let's say it was a Monday or a Friday. Let's change the day. It was a Friday. U jekk jiena naħdem fil-ġebel, nipreferi mur noqgħod norfa l-kantuni tmin eh. sigħat fix-xemx u l-mara toqgħod id-dar. If you give if you give me the option of eh. staying at home and doing housework and looking after a sick child or going to work, I'll go to work. Vera? Vera jew. Imma because your work is is nice and it's fun. Imma tmur My work is nice and fun, my work is very stressful. X'tagħmel inti? Madonna, xħadel li taqla l-ħara l-irġiel. U taqta l-bajt tal-klib. Eh. Madonni, eh, xtaq, mux beautician int. I do semi-permanent makeup, that's my job. It's very stressful, it's very stressful. It is very... Potis. Madonna, tamel il-makeup stressful, so. U dimi, u dimi, u dimi edin jibnu blokk appartamenti. Għadhom daqs Alla, għadhom kif għaddew il-konkos. Kuljum fil-ħodu jiġi wieħed kurnut. Raġel, ovvjament, għax fil-konstruction. U jagħmel tliet sigħat bil-liba pipe. Sejre, mhux bil-liba. Jiċċekkja jekk hemm xtoqob fil-konkos għalli jekk dak joqgħod. Isu kurnut, jinżel u jagħmel hekk bil-flawt fit-toqba. What a hard job, ejda. Eh,

Jiena l-mara! Il-mara! L-ammont ta' drabi li qomt fit-tlieta ta' fil-ħodu biex imur nagħmel il-babotil tal-ħalib tal oh. You're a modern man, Max. Well done. You're leading the way forward. That's the way it should be. That's the way it should be. Għamlu daqxej ta' disclaimer, anka favur in-nisa. Sew, favur l-irġiel. Favur l-irġiel ħanamlu. Jiena il-mara tiegħi, il-mara tiegħi meta kelli tfal, meta kelli t-tifel, anġlu kienet, dik il-ħaġa li t-tifel kien bil-fors tqum għal-fid fis-satej ta' billej, sewa kienet tqajmu bil-mod tmur barra u tih il-fid biex li li ma tqajjimnix. Għaliex hawn fakin nisa li jekk umuma irrid um il-flet kollu, men.

Issa ifimni, kienet toħroġ kif Kienet tippampja imma meta ma tkunx available, imma qed available. During the night at 3 o'clock, she could not be available and you would be readily available to get up and to feed the baby if you wanted to.

Jina lek il-premium tal-karozza mol alla. Suq il Le, le, le. Spoon erġa. Taka, minux kellna l-Mark Grima fuq il-show, sowa. And, his, and, and we spoke to him about the different types of gays, għandhom il-ber, għandhom il-butch, etc. No, mux il-butch, butch is lesbian. That's what you want to ask.

Eh, probably painful. Pain is fun. Probably painful. Pain, eh, le, pain, I like BDSM, u hekk. Jena, għaxxar li kem, lajt il-ħaral, bimma bdejna. Għaxxar li kem, insomma, hobba li ba nizla mal-leħja. Le, ma, imma, imma, kif rġajt ġejt. Għana, għana. Zomma xerġajt ġejt fuq il-mother and daughter. Eh. Imma aħna per eżempju aħna niġu pala aħna bears niġu mhux givers u hekk aħna bears. Just because we're big, we're, we're big, we're hairy. and we're hairy, we're again.

Lipstick apparently, di għalet li Martina. Ah. Lipstick meta jkunu t-nej very lady look. Martina has a lot more experience than I. Azgur għandu. She's a bigger source of information. Lesbianism. Ma meta jkunu żewġ feminine, very feminine looking, jiġu lipstick lesbians. Jiġu l-porn li naraw ġeneralment, ikun lipstick lesbians. Aħna lipstick ġifiri Top quality premium. Eżatt, eżatt, eżatt. Għaxina, nisa korox ma, ma s-sitana nisa korox. Eh? Dipstick lesbian. Dipstick lesbian. Isma, saqsuk xaġa li eh, di rridu eh, nitkelmu naqra fuq. Eċ taħseb fuq Andrew Tate? L-ostja xwitċa għamlet.

Sewwa. Trabbik ommok. Tinjorhom. Ġenituri. Tmur ma' sħabek, tinjorhom. Tmur l-iskola, tinjora t-teacher. Tinjora kull kull. Imma mbagħad għax jiġi dal-ostja fuq l-internet. U għax għandu xi ġiex Ferrari jisuk. Joqgħod jagħtin il-pariri noqgħod nadurah. U kull ma jgħid kontra n-nisa tagħna ma jgħid xejn, jiġifieri żejjed. It's ridiculous, vera redikola.

In the animal world, it's the opposite way. The women rock up in a t-shirt and shorts and the men have to go to the beauty salon. Għallurikom, kif għed ġibilna t-toqba ta' sorm nasu. Zom, zom, zom, le, xmuxek. Number one, ħanibda nejt. Ħanibda nejt xaħġa jena, mela, number one, number one, tal-animal world għed tafeċ, għax l-jun

Beautiful, use the filler, the bota, of course. You have to bring yourself up to the peacock level. U jena kesmani ħanejdlek, jena kelli, jena, jena, it-siti kienet trabbi l-fnik. Kienem wieħed bla widna men operajnieħ, bla għajn u bla ballun wieħed, bla boċċa wada kellu, u kol kien jaxxi nisa kolla, ġizzom, ma kellu xalfej jidher tajja. They don't give a shit about looks, so in the Imma not to pick up the women. Għax omor lemx iż-zoppet tajt. Discovery karwana. Ħanajdlek jiena xieġri. Ħanajdlek jiena xieġri. National Geographic su, ħanajdlek jiena xieġri. Il-mara tkun edha hekk. Il-mara tkun edha hekk, ara. Roma, ġildu bejnietom li ġil kem edin sew. Il-mara hekk. Tixrob u tiċċilja. U l-peacock saqqa l jgħatu ma' xulxin. Le, dik tiegħi, le, dik tiegħi, le, le tiegħi papa. Imma qed tgħidli li the the men are ruling when the woman is chilling.

Nidħol ġo bar. Sowa. Nkun waħdi ġol bar. U toħroġ waħdek. Raġel waħdi u xeba nisa. U jekk jien nixtieq nabbi mara, jien missa nabbija. Għax id trid tabbini biex jiena nabbija. Period. There is no, you cannot. The women has the choice at the end. You think so? U mija fil-mija, inti għandkom perception. Aħna l-ġil, min jaħseb li xi gran għalla ħajjitu għal-ħajja bin-nisa u l-bitches u dawn l-affarijiet, is the total opposite. Your women can, can get any man they want easily. You have a wrapped around your little fingers. How, how, how, how do we do that?

So you do, so you do give importance imma to, to, to fashion. Per eżempju, jekk il-partner tijek tkun sweet, tkun sabiħa, sweet u da, imma tkun fashion disaster, you're okay with that, ġifiri? No, you do give importance. Personally, no, yes. All right, okay, all right, okay. Inti you said li, li fell off, and you were public about telepisha, mhm, correct? Mm -hmm. Eh, għal minn ma jafx, għal pixa, when just your, the hair start of your body starts, doesn't. It's an autoimmune, autoimmune condition.

Loba actually u għanna section oħra. Imman labu eh, din il-loba, it's, eh, it's a smash or pass for you, my dear. Okay. Eh, di ġeneralment, ġeneralment ma nisa straight namlu blow job or no job. Jek kun smash or pass. So go for it, laqna. L-ewel wahda. With you or not. Issa ħalli għal relations.

The opposite of conventional men biex niftehmu, għax di eżatt di bid-duck lips ara, bil-pouting u hekk. Fidi this is a... No, I like girls that look like boys. Okay. You like girls and look like boys. Kif, kif ma bqajċ? Għanna wahda actually. Mela pass ukoll. Da, għadda waħad tkun maġla dil-logħba, eh, ġifieri kollha pass qed ittihom. Spum! She's beautiful. Da posta tellajtu. Da biex taħraqna għal notlok. Mexxi, di mhux pass, di di underground, mexxi. Ejja. Oh my lord.

Dik dik tuża biex tiċċef il-planti, għaru. Next. Next, xej. Ej, ej, ej, ej, ej, ej. And Grace. Isma di actually, ma nafx jek jihdu. Għanda tattoos. It wasn't a full on straight 101 pass, so at least għandha l-potenzjal. Tgħidu għalihom xi ġifieri inti, x'qed tinkwita? Għax da qed tgħidilhom da I like girls who look like men, so il-min qed tagħtih possibilità għal da qed tgħidilhom indirettament you look like fucking men. It's not it's tomboyishness whereas like say for example that bikini is very feminine so she's not really. Il-bajtu żob diffiċli joqgħdu ġo Kolli ngħid jiena. It-tatu monqa feminine imma.

My children, no, I suppose. Good question. Good, good, good, one- good answer. So, Madonna. Romeo lil Ġuljetta ħada dawra fuq iż-żiem. Missieri li t-tifla tiegħi ħada il-bandli. Inti l-eks tiegħek raġel, kif ħada wara li jetlu li jint l-isbjana feroċjata? He didn't take it very well at all. Vera, jew? No, no. It didn't go down well at all. Su, int kif tħobb daqshekk il-klieb meta tħobb daqshekk il-pusi? Di mhix tadda, di serja. Why, what, what, what, what animal should I like? Being

Sa ċertu livell jasa. Inti li jibsa jekk illum għax tifhem fil-fashion. Mimma, min għalilkom li jien nifhem fil-fashion? Where is this whole thing coming from? From fashion? Mela, ħana jidlek storja, issa di jibba taqtawa fil-kas. Aħna għalunna li jinti darba minnom vera nkazzajt għax darba minnom l-isptar ġabulek ħwejjeġ ħażin, ħżiena. Eh, ġiviri, don't tell me you're not into fashion, meta inti tinkazza għax ġabulek xugaman ħażin, per eżempju, xugaman ta' dik. And a bag, it was the greens bag. Għax kadula f'basket tal-greens inkazzat, riditu fluwi fuq tom. Xugamana. La, la, serjetà, serjetà. Int libsa hekk illum għax tifhem fil-fashion. Mela x'iżżobb kont tilbes kieku ma tifhimx. Purtira ta' nanna, ejja. Su. Dik il-kelba meta ħatraqqada. Il-Malti jgħid

Neħdu pjaċir, meta jkun nisbħalek li they know we're joking, come on, like, what the fuck, you know what I mean? Of course. Um, uh, un nisperaw. Eżattu, eja. Can you take this shit seriously? Għazza, sik marajr. I think, you know, life has become so, so, I mean, it's just ridiculous, people taking things to the extreme where uh, we're forgetting, forgetting to laugh. Eżattu. Forgetting to laugh.

Qatt ma raqqat kelb irrendi. Boy! Għandek xi daqqa żmi? U ejja noqgħod nirdaħulek hekk fantaj mejja. Ma tagħtix tips te! Ma tagħtix tips ħaqqa l-muntun ta' trott! Taħraqni darb'oħra u naħraqha jien Pep! Jien naħraqha Pep! Jien!

Era mela, nirringrazzjaw l-sponsors li jihdu xsibna kull episod, per eżempju, sotto zero li ġibinna l-goodies, l-lum għadna ma kienniex menna. Eh, atma, atma, atma ma kien għeddi li ma niklux waqt il-waqt il-da. Eh, Lejtu Z Electronics li ħassibna bil-dawn eh, il-tablets, għanna u koll air conditioning, minn għandu għanka xi laptop technical stuff u koll. Dcaysfactory.com, jek tidu cool custom cases, Zuru thecasefactory.com, onlineintimates.com għal eh, toys tal-adulti u playful fun. Sensual, sensual. Um, actually, we didn't go into toys with, with, with, with Sue, eh? Għasni dizappuntat jena. For another show. All right, okay, okay, okay. Go. We'll definitely bring you back, eh, ġifiri. Ma 5pointsgrowing.com għal eh, 18 plus pjanti Għaliex 18 plus, 5pointsgrowing.com. Eh, DLE.mt, propietajiet u eh, professional advice emmek. Fire and Fork, ehm, il-restaurant li jisponsorjana u koll, aħna morna emmek, għamilna all you can eat mal-patruni tagħna eh, kull nar ta' erba. Fitxu Fire and Fork fuq Facebook għal aktar dettalji u ser jiftħu koll outletġdid.com. Outletġdid.com. Outletġdid del-waqt. Outlet ġdid dal eh, Black Box Pro qed taraw l-affarijiet ġodda, per eżempju, għandna headphones ġodda, għandna dall-apparat għara noqrox għandna Mike's top of the range. Eh, eh, stands ġodda, kollox għandna ħafna għandna ħafna apparat ġdid u kollu Black Box Pro ser ikunu qegħdin jissapport jawna Di ħad tkunu qed tisimgħu aktar aktar fuq ovvjament fuq il-page tagħna u dawn l-affarijiet. Se jkunu qed jieħdu ħsieb it-technical side kollha tal-live tagħna li ser nagħmlu f'Ottubru delwaqt. Id-dettalji ser joħorġu, tickets delwaqt ukoll. Eżatt guys, għandna għandna kollox ippjanat, ħad tkunu tistgħu tiġu in-house taraw bażikament l-show, ħa jkollna guest speċjali, mhux se ngħidu min hu għalissa, ħa jkollna skits tal-PJ live ħajkun għal spoon qed injeditja live u ifotti il-programm hemmhekk dak il-ħin stess. Kollox live. Id-da ma jistax jiġi censored dak il-ħin, jiġifieri it's. Eh, Klim ħażin ħajkun obviously. It's going to be live 100% show, it's going to be beautiful. 18th October is the set date for now, around that time. Tickets ħa joħorġu daqt. Nixu ngħidu thank you wkoll il-Matt Raforis li jiġi jidlina l-ċat kull darba nsejna nsemmu fil-ħodu. Tistgħu sibuh eh, fakkarni jedejjem ninsa. Matt Photography, Matt Photography fuq Instagram, fuq Facebook. Għanna il-socials tagħna ehm, kollox at bite bacon, go ahead and follow us there. Guys, YouTube hemm ħafna minnkom.

tagħkom. Mhux hekk. Eżatt, prosit, fil ħajkolkom dak il-perks. Kolkom dak il-perks li tkun hemm. Guys, li xini di għatmeta nixtieq ngħidha, hemm ħafna ħafna nies li jarawna u ftit li followjaw. Jiena jiena ma tantx nħobb nittalab imma qafsu dak il-naqa. Subscribe dak il-naqa like fuq YouTube ħanna duħ dak il-ġon mallija għal Għax edin viċin ħan iġu l-ikbar podcast ta' Malta uffiċili. Temp tinqas minn sena. Imma